Ocê, mae yna croeso. Yym, Menai, f- fel 'dan ni'n gwybod, ydi yym un o yy cynghorwydd tref Caernarfon. Yym, Gofyn am y yy am y carchar yn Caernarfon heddiw 'ma. Yd- ydach chi'n hapus bod trigolion yy yy a cynghorwydd Caernarfon wedi cael digon o gwybodaeth amdan y carchar? Na, efella- efallai 'sa nhw wedi medru neud efo mwy o wybodaeth. Yym, ma'r peth 'di digwydd mor sydyn. Ond dw i'n hapus bod carchar yn dŵad i Gaernarfon. Mae o'n meddwl lot o bethau i ni yma. Fel 'da ni'n deall, mae'r mae'r carchar yn mynd i fod yn categori C. Fedrwch chi esbonio i fi be 'di categori C?
Wel, yr unig beth dw i'n wybod bod categori A a B yn fwy peryg na categori X. O'n i'n derbyn bod bod o'n

Dyna be di'r official line yno fo de. Wel dyna ddangos de, yn wybodaeth, dyna be da ni isio gwybod mwy amdan de.
Ydach chi'n meddwl bod y carchar yn yy mynd i helpu yr cymuned a os ydach chi yn mewn pa ffor?
Mae yn dod a lot o arian i'r gymuned a lot o waith yym a ma Gaernarfon wir angan y gwaith. a mae yna bobl yn mynd i gael eu hyrwyddo i weithio yna. Mae yna waith i ddoctoriaid yna, mae yna ddoctor i nyrsys, mae yna i dwrniad, um, fydd y, y busnesau yn elwa, er bod nhw'n deud fydd o'n mynd i consortium yn Oxford a lle fydd felly. Mae'r rheini rei tenderau allan a mae yna hawl i bobl lleol ofyn am y tenderau yna, fel busnes y cig, fedra nhw rei tendar i mewn am y cig. i'r consortium. Dyna sut mae o'n gweithio. Mae yna um, lefydd eraill sy'n gwerthu bwyd ffrosen a bethau felly. Mae hyn ni'n mynd i gael rhaid i tender i mewn. So mae o'n mynd yn ei gwaith lleol i bobl sy'n wir angen gwaith yn y lle yma. A mae o'n um, mae o'n mynd i fod yn iachach na fforodor oedd, Mae yna 'im byd mwy afiach na fforodw yn yr aer. I bobl yn gweithio yna, lot 'di cael cancr, um, lot 'di cael asbestosis, so dwi'm yn meddwl bod yr, yr jail yn mynd i wneud hynny i'r gymuned. Uh, Mae'r BBAC yn dweud bod uh, 66 y cant o drigolion carchar yn gwneud drwg uh, tu mewn i dwy flynadd o ddod allan o'r carchar. Ydy, ydy hyn yn poeni chi gan feddwl bod y pobl yma'n mynd o allan i Gaernarfon?
Oes, mae gen i, um, dwi am poeni bod bo yna rai yn mynd i fod ar y stryd, ond dwi'n meddwl bod yna gyfraniad ychal yn diwedd. Uh, mae rhai yn nhw'n mynd i gael ticedi, maen nhw'n mynd i fynd yn stret am stesion ac am adra, neu taxis ac am adra neu bysys. Cos dos am byd tu allan i ffyrwyddo mo'n ceio. Dio'm run fath a bo' nhw'n dod allan o garchar Caerdydd reit i ganol y dre. Reit drws nesa i floc o fflats sydd yn werth a- yy werth miloedd o bunna. Lle ma' nhw'n mynd i torri mewn os 'dyn nhw angan. Na, fydd rhaid yym feddwl sut fydd 'na sut fydd yr heddlu'n gweithio yn Gaernarfon. Ma' ma' 'na lot o waith meddwl. Ond yym dwi'm yn gweld pobl Cymraeg mewn mewn jêl i ffwr yn setlo i ffwr. a dwi'm yn meddwl sut neith pobl Saeson setlo yn fama, yn enwedig efo'r iaith yn hollol wahanol i iaith nhw. A ma' Gaernarfon, mae'r mae'r iaith Gymraeg yn uchel ofnadwy yn Gwynedd. So dydy o ddim mor hawdd iddyn nhw setlo yma a fysa nhw yn setlo yn Lerpwl neu llefydd felly. Haws i Gymry setlo yn Lloegr ac yn dallt yr iaith. Na, dwi'm yn... Yym, mae 'na bryder ond Dwi'n meddwl bod gw- cael y gwaith yma a bydde felly yn mynd i gadw pobl ifanc ni yn Gaernarfon oedd ar y strydol. Dyna di ymeth mwyaf fi, bod eisiau gwaith i bobl ifanc yma. A, a cadw nhw, alla bod gweld jail yn Gaernarfon yn deterrent i bobl ifanc yn Gaernarfon. Ok, mae'r ffigyrau yn dangos bod yy, dim ond 130 o bobl o Gwynedd sy'n yy carcharian yn, yn yy, ar hyn o bryd. Felly, cymeryd bod y carchar newydd yn dal 1,000 o bobl, ydy hyn yn meddwl, y, y, y, ydy hyn yn groes i be da ni di gael clywed am dan bod yr carchar dod yma efo'r iaith Gymraeg?
Wel, roedd angen jail newydd. Mae yna angen un. Ac wrth, wrth adeiladu'n yn Gynarfon, mae'n golygu o pobl Gymraeg yr ardal yn gallu siarad Cymraeg a derbyn llythyrau Cymraeg, achos ar hyd y blynyddoedd mae llythyrau nhw wedi cael eu gwrthod, llythyrau, gwrthod llyfrau, a mae hyn yn hawliau, hawliau bob unigolyn yn Gymru i siarad ei iaith ei hun a darllen Cymraeg. So, um, y ffaith bod yna jail di dŵad i Gynarfon, mae hyn yn meddwl, reit, gan i, gan i, gan nhw ddarllen ei llythyrau, gan nhw yr hawliau, a hefyd wedi teuluoedd ddim yn gorfod trafeilio mor bell, a'r costiau o fam ifanc a'i phlant trafeilio, a'r teuluoedd. A, na, dwi'n meddwl bod, um, mae'n dda, dwi'n meddwl bod o'n beth da bod nhw'n dod, bod o'n rhoi hawliau pobl iddyn nhw, gyn pawb i help. Mae'r Swyddfa National Audit yn dweud na OGC Buying Solutions sydd yn darparu nwyddau i i carchardai yr gwlad, a dillad yn dod o gwledydd fel China, ac amryw o gwasanaethau eraill yn cael eu darparu trwy prisiau wedi cytuno yn genedlaethol. Faint felly o brynu ydach chi'n meddwl fydd yn cael ei wneud yn lleol? Mae gynnon nhw gytundebau cenedlaethol i roi dillad a bwyd a llefrith a pethau felly i'r jail, a mae hyn yn dod cyn belled â Oxford neu Cambridge. A mae Cytundeb Cenedlaethol yn meddwl, dyma y national level. Wel, bydd rhaid ni drio cystadlu hefo ffermio eraill, ac wrth bod ni yn Gymru a dim yn goro mynd â pethau yma mor bell ag Oxford, efallai fedra ni um, gynnyrchu hyn yn rhatach ac yn, yn cael y tendera yma. Dyma beth dwi'n gobeithio, i roi gwaith i bobl lleol. Mae yna uh, ffatris bychan yn geirwan yn ei dillad. Ella fedra ni ddim dod dillad. Mae'n mynd yn ei gwaith i bobl Sir Fôn, Sir Gnarfon a llefydd eraill. Fel a dwi'n gweld ti. Ydach chi'n disgwyl um, swyddi efo thal ychal dod i pobl Gaernarfon?
Wel ella ddim yn y cychwyn yym ond efo profiad a hyfforddiant swn i'n disgwl oddi mewn i ryw saith i ddeg mlynedd y bysa na ddipyn o bobol o Gaernarfon o pobol lleol efo swyddi da iawn a yym heb law bod na dwrneiad yn ca'l gwaith a doctoriad yn ca'l gwaith a nyrsys ma' hynna'n yn talu dda swn i'n dderbyn. Ond dyna beth rwy'n gobeithio i'r dyfodol.
Ydych chi'n meddwl bod pobl heb pryfed yn y maes yn cael gwaith yn carchar Caernarfon?
Swn i'n gobeithio fydd yna waith swyddfa i bobl Gaernarfon yna, a fydd yna bobl waith clirio rownd y carchar. A swn i'n gobeithio, efallai fydd eisiau hyfforddiant, ond ar wahân, swn i'n gobeithio fydd yna waith. Rwyf yn gwybod yn sicr, ond swn i yn gobeithio. Dach chi'n ofnus fydd Caernarfon yn cael ei weld fel tre carchar? Hynny yw, yr adeilad gyntaf fydd y ymwelwyr yn gweld fydd y carchar, ac hefyd pen fydden nhw'n edrych ar y we.
Wel, 'swn i'n derbyn bydd 'na goed neis wedi tyfu, ac lle ma' safle Ferodo mae o reit isel a dach chi'm yn medru weld y rhewer o'r lôn. A 'swn i'n meddwl, mae o mewn lle bendigedig, ond dwi'n meddwl fydd 'na goed yn gliriad os o'n i'n meddwl o'r lôn. A dwi'n gobeithio mi wnawn nhw wneud o i weddu hefo'r tirwedd, gyn bellad na gallan nhw wneud o heb golli um, na carchar ydi o lle. Um, am bod um, mae Caerdydd efo carchar es, es blynyddol, a fel dwi'n deud, diolch dyn nhw adeiladu fflatiau werth miliynau fydd yna wrth ei ochr o. So os ydyn nhw'm yn colli allan, dwn i'm sut mae pobl yn mynd i golli allan ag ymwelwyr yng Nghaernarfon. Aeth hyn cael effaith ar statws treftadaeth y byd ar y dref?
Fy hun, 'swn i'n gobeithio ddim. Mae yna garchar wedi bod yn Nghaernarfon ers canrifoedd. Ocê, mae yna garchar mowr yn ôl yma. ond mae Caernarfon a'r Castell, a pethau sy'n mynd ymlaen yn Caernarfon, yr arwisgiad, yn fwy na'r carchar sy'n dod i Gaernarfon. Mae Caernarfon ar y map erioed. Mae yma Essex Gonsiam a da ni'n gobeithio geith i gadw i treftadaeth.